Mwĩroreri wa gatarũ ga Kezia wĩ mwega, mwathani agocwo ũrĩa harĩa ũrĩ na nĩ njũĩ wĩ mwega na thayũ wa Ngai nĩ ũgũikarĩtie. Nĩ ngũkena mũno makĩria kuona no ũthiĩte na mbere na kũrũmĩrĩra YouTube channel ya Kezia wa Kariũki kana Kezia Kariũki Original, na nĩ ngũkena mũno ona mũno makĩria nĩ tondũ nĩ ũsubscribĩte na nĩ ũthiaga na mbere na kũ share ng'ano ciakwa nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ tũra inspire andũ aingĩ o ũrĩa tũngĩhota. Na tabarĩra ĩno njega mũno makĩria ya gatarũ ga Kezia tũrehagĩrwo nĩ kambuni ya Tayari Land and Housing Limited. Aya nĩo matigagĩrĩra atĩ mbeca ciaku ndũrananga na mbeca ciaku ndũrateanga, ĩndĩ nĩ ũrathiĩ na mbere na gũciumbĩka gatĩri-inĩ na njĩra ya kwĩgwatĩra gaburoti. Na nĩ njĩra njega mũno mũno makĩria nĩ tondũ rĩu nĩ maragwĩtĩra Ah, handũ ũngĩaka go downs go downs nĩ manyũmba marĩa manene makagwo iganda maigagwo mastoo ma indo kũrĩa no wake nginya rentals kana nyũmba cia gũkomborithia no wake flats kana apartments na nĩ kũrĩa mwena wa thĩka na nĩ thĩka hakuhĩ mũno mũno na bara ya main thika super highway

Ũrabatara o kũhũrĩra kambuni ya Tayari Land and Housing Limited na namba ciao ikoragwo harĩa thĩ nĩ njũĩ nĩ ũraciona na nĩ ũgũkorwo ũkĩgwatĩra mburoti ũngĩaka go down nĩ ũndũ wa andũ arĩa mendete biacara kana andũ arĩa marutaga biacara na no ũkorwo ũgĩaka nyũmba cia gũkomborithia. Nĩ ngũthiĩ na mbere na gũkwĩrĩra mburoti ingĩ ciĩ kũrĩa Kenyatta Road nĩ tondũ nĩ njũĩ kwĩna andũ aingĩ mũno makĩria mangĩenda gũkorwo na kamũciĩ ga gũikara kana gwaka nyũmba ya gũkomborithia. Rĩu nyambe ngũmenyithie mũgeni witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũini wendete mũno mũno makĩria mũini ũĩkaine mĩaka mĩingĩ mũini ũtũinĩire akomĩrĩria ngoro citũ niĩ ndĩ ũmwe wa biggest fans mũndũ ũrĩa wanakenio mũno nĩ nyĩmbo ciake na nyĩmbo ciake nĩ cindeithĩtie mũno ona nĩ ngũkwĩra harĩa cindeithĩirie na nĩ ngwenda ũcemanie na mũini witũ mũthenya wa mm. ũmũthĩ

nĩ ngai witũ ithuothe Ehe. na ti ngai wa kũndũ kũmwe ti ngai wa andũ amwe ti ngai wa mbarĩ na mĩhĩrĩga Ĩĩ. nĩ ngai witũ ithuothe yes Hallelujah. ona watwira ritwa rĩtwa njĩtagwo elija mila Ĩĩ. Eh, kana elija wainaina wa mila Eh, rĩu rĩ Yes. ona tũtanathiĩ mũno rĩ nĩ nyendete kĩndũ gĩtagwo inspiration kana Yes. kũmĩrĩria mũndũ Mm, nĩ tondũ andũ aingĩ mũno makorwo makinyĩte mũico at their own capacity Nĩguo. he mũndũ ũkinyaga handũ akaigua rĩu niĩ maũndũ nĩ manemereire Yes. na he handũ mũndũ akinyaga akaigua hatirĩ mũndũ ũngĩnyũmĩrĩria no niĩ mwene ingĩyũmĩrĩria kana mathĩna maya ndingĩcea na andũ nĩ magũthekerera Yes. no nĩ wĩkaga kĩndũ gĩtagwo inspiration thĩinĩ wa nyĩmbo ciaku Eh. na ũndũ wakwa wa gũkorwo nĩ nyendete kũ inspire andũ mũno rĩ nĩ ndateithirio mũno nĩ nyĩmbo ciaku yes nä tondå nyä mbo ciaku nä irä message ndiku må no thä inä wa inspiration nĩguo wathire raini-inä ä yo atä a Ah, nĩ gwĩkora yes Eh, ona ningĩ inspire Eh, å kä yå mä rä ria ingĩyũmĩrĩria tondũ ta rĩu nyĩmbo iria nyinaga o ũguo wauga rĩ Yes. nĩ cia gwĩkĩra na hinya na kũmanĩrĩria Eh. na kũheana mwĩhoko Ehe. tondũ mwe- ũguo nĩguo ndarĩ ä nĩ ndabatara gwĩkĩrwo hinya Ehe. nĩ ndabataraga kũmĩrĩrio na nä ndabatara kå heo mwä hoko ngĩona ndĩhe niĩ mwene atĩrĩrĩ waumĩte ha kĩhumo gĩaku kĩarĩ kĩrĩkũ nĩ tondũ nĩ tũkwenda kũmenya harĩa mwĩhoko ũyũ waũbataraga mũno niĩ ndekire ũguo ĩ Aha. ndagĩciarwo ndaciarirwo o ta ciana iria ingĩ wega na ngererwo Yes. na ngĩthoma thoma Ehe. na mathĩna we o maingĩ Ĩĩ. no ti mũno primary-inĩ Ĩĩ. rĩu gakũrĩkia pri- primary rĩ nĩ kwagĩire na tũmathĩna ĩno kiasi nĩ kaunti kiasi ĩrĩkũ tũraria ũhoro wayo nyeri county Oh, Nyeri County. Nyeri county Yes. kũrĩa gwĩtagwo mathira mathira karatina ĩĩ ma gĩthomo Mo- ĩĩ, mwena wĩtagwo kĩa mabara Ĩĩ. na kũu nĩkuo gwitũ Oh, Ĩĩ, kĩa okay. mabara nĩkuo gwitũ Yes. na kũu nĩkuo ndagĩciarirwo na ngĩthomera from class 1 to class 8 yes na ndagĩũka nairobi rĩ ah, my dad ngwĩciria ahikanĩtie mũkũrũ ĩĩ koguo ngĩũka kũ- ngĩũka- ngĩũka kũrĩkia class 8 rĩ nĩ akoretwo akĩritaĩte ĩĩ nĩ akũrire ĩĩ nĩ akũrire but eh, niĩ ndiahotire gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩu kĩngĩ na kĩrĩa ndekire ndathire kwĩbundithia carpenter ĩĩ ndarĩkia rĩu magĩkorwo na tũmathĩna tũmathĩna hĩndĩ ĩyo nĩ mwaka wa kĩndũ 1990 91 yes Ah, ngĩũka ngĩkĩbundithia carpenter na ngĩambia gũtura tũindo gũtura tũindo no ngĩtura tũindo harĩa makandara-rĩ ah, nĩ ndĩ my uncle wahũraga ngita na nĩ aina wĩtagwo kamande wa kĩoi Ah, nĩ you uncle. Eh, nĩ my uncle Mwĩtainwo atĩa? nĩ first cousin ya mamu witũ Okay. Eh, Ũguo nĩ ta brother ya mathĩ tondũ mamu wa kamande Koguo anko no akunyaga no njita. arĩa ahũraga ngita Nĩ ngwetha kamande onake oke atuhe rũgano ĩĩ nĩ rwake. atũhe ndeto Yes. rĩu rĩ nĩ- nĩ aheaga ngita yake ndĩ ka workshop-inĩ gakwa ngahũraga Yes. na rĩndĩ ũyũ tũmathĩna tũingĩ na nĩ kũrikana ndacokire ngĩandĩkwo kawĩra ndaikara makandara ngĩandĩkwo kawĩra gakwa ka mbere ndarehagwo ciringi thate o mũthenya Eh. no ndingĩahotire kũrĩha tigiti ũguo ndaumaga makandara ngathiĩ kũndũ gwĩtagwo mathare north Eh. magũrũ Ehe. ngagĩthiĩ ngagĩthondeka tũcuturu twakwa ngeka atĩa ngeka atĩa Warĩ carpenter mũhiũ. kapenta Yes. ĩĩ kapenta we Eh. ta rĩu ona ah, gĩtanda gĩakwa gĩothe kĩa- kĩa kĩa wanake wakwa wothe nĩ niĩ ndathondekete Nĩ weturĩire. Nĩ kĩega mũno Eh. ndagĩteire rĩu ngĩũka kũhikania waugire charity begins at home Ĩĩ, ndaikara nakĩo kũrĩa guothe ndathiaga nga- ngathiĩ nakĩo yes koguo rĩ ndakĩrĩ kapenta no nĩ ndainaga kwaya kanitha-inĩ O- okay mbere gĩ- ndĩ gĩcagi ona ndĩ kanini rĩ, niĩ ndainaga mũno ĩĩ tau ndĩ kanini mũno ndĩ primary ndatete nyĩmbo cia njuria rucĩ Ĩĩ. cia nyambere rĩu nĩ ndacinaga ndĩ kanini ĩĩ na kũu gĩcagi nginya ndĩ primary class 6

akĩnjĩra atĩrĩrĩ wĩ we tũrwĩmbo tũtũ ũtwĩraga ũinaga rĩ kota ngĩtunga tũrwĩmbo twaku tũmenya tũgũgũteithia Ehe. akĩmwĩra nĩ njugaga tũrwĩmbo ĩ no rĩu ndũĩ ndingĩkĩona mbeca cia gũkĩruta Ĩĩ. nyĩmbo tondũ gwitũ mũ- mũthee ndaruta wĩra mandũ aitũ gũtirĩ mbia koguo niĩ ndingĩo niĩ ndingĩona etagwo maciaria wa maina Yes. ngai amũrathime mũno mena mũthuri ũngĩ wetagwo wa mbiri Ĩĩ. makĩnjĩra ĩ no tũgũteithie we tondũ marĩ mc mathiaga tũharambĩ rĩ

Maũndũ ma thĩ ĩno ndimegwatĩra, nĩ gũkorwo mothe nĩ magũthira. Ngwĩgwatĩra mwathani mũtũra muoyo, ona mathĩ mathira ngatũra muoyo. yani andå maroinaga nginya kũ- nginya makanitha-inä na kä moä nä Ta rĩu ona most people even in media ndanathiĩ kameme ndanathiĩ kũ Ĩĩ. nginya ũkona presenter ndoĩ oĩ rwĩmbo rũu nĩ rwa ibuku ona ni ndamenya umuthi njue nĩ rwĩmbo rũu nĩ rwakwa rwa mbere Ehe. ndarũinire 1994 my Yes. first song wow wow Rĩu, congratulations na ndaumire through ndainire thuru gũkĩheo mbeca nĩ athuri acio Ĩĩ. no kĩrĩa gĩatũmire mahe nĩ gũtuĩka njĩraga andũ atĩrĩrĩ andũ arĩa nyonaga makĩina anini atĩ mũndũ egwĩka atĩa ngamwĩra werĩ thaa ici nĩkĩ ũreka na kĩheo kĩu gĩaku Ĩĩ. make sure you are connected to a church mm. kuri uratungata ngai mm. ngai athondekagira mundu njira kuma hau eh. riu nigo ndakinia rwimbo rwa mbere mm. ah, kuu tauni mm-hmm. ngĩikara mm-hmm. ngĩina rũngĩ rwa kerĩ wĩtagwo matune nĩ twetereirwo rwa andũ matiarũmenyire mũno no no rwagĩthire kidogo eh. hĩndĩ ĩyo nĩ 97 hĩndĩ ĩyo mathĩna marĩa twarĩ namo ta marĩkũ ũguo ä mau kä aga mbeca tondå nä hä ndä mwaingä ra in the field hä ndä nä twarokaga harä a Ah, na niguo njĩraga aini meyũmĩrĩria arĩa maroka Eh. nĩ twarũkaga harĩa river road tũgaikara handũ twaikaraga pavement-inĩ tũgaikara hau rĩmwe rĩngĩ wĩra nĩ wagire nĩ wagire kwendia tondũ ũrĩa ũramenyeka Yes. ũkaga tigiti ũkaga irio ũkaga kĩ ũgathiĩ magũrũ ũgeka atĩa kwaga mbia na kwaga rĩ ona tũkuo tũgakĩhinyĩrĩrĩka Eh. mũno Gu- gu- gu- guo he hĩndĩ na no ngũkiugĩra o haha ĩ hĩndĩ twathiaga tũkaga nguo ĩ Eh.

Papo Prasan iko cieru. rĩu rĩ ngĩ mwĩra mburathona harĩa rĩ reke twĩtĩkie ngai kago gaka nĩ gacenjia mũno Eh. yerũ ũguo nĩ tũgereire maũndũ ma kwaga nguo iratũ igathira kĩratũ handũ wa gũtũrĩka na thĩ gĩatarũkaga nginya haha igũrũ Eh, nginya igũrũ Eh. ũguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ thĩna ũrĩa ũgeragĩrwo nĩ mũndũ yes.

na nä akorwo nä må ndå popular mũno nginya gũkũ nĩ motivational speaker na agĩtũ profesaĩra that 1999 na tondũ 1997 rĩ nĩ ndakorirwo ndauma rĩu mũtego gĩtarũ ngĩthiĩ mũ- ngĩthiĩ kĩno yes kũrĩa ndarĩrie tũmathĩna tũingĩ kũrĩa ndathire ngĩthamia indo ciakwa ngĩtwara kwene ngĩcoka kũthi gũthi kwa njonde kwa mũndũ ũgwĩtwo kwa mũndũ ũgwĩtwo kahĩhia wa nyuguto ũrĩa ngugĩte no rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ

tũrerirwo ndathi kwa kahia wanyu gutore ona ko akirwo twakiganaga mundu uria guthonga ngima na uria ugeke atia Eh. ngamera no reke inde mwere Ehe. mweri wa kau Wa gatandatũ. ugikinya ni mukona inyui Eh. ni mukona Eh, ona andu acio ndirona matiranjitikia biu Ehe. muna mutwe waka ndakoragwo na faith nene gukira aria mahete toro eh. faith ya kwaria tugithie tugithie tugithie atĩ ũtwĩrire maandĩko maugĩte atĩ ũhoro wa gũthi kwene Eh, o- eh, eh, nĩwona rĩu haha nĩkĩo ndathiaga gwa kahia wa nyuguto Ehe. na rĩmwe ngathiĩ kwa njonde Eh. ngathiĩ gwa tondũ maandĩko mauga nĩ- nĩ nĩ proverbs 25 17 Proverbs 25:17, ehe. gĩkũyũ gĩa tene tuga atĩrĩrĩ kũgũrũ gwaku nĩ gũtĩragĩria gũthiĩ kwene Eh. mwene kuo ndakae kũnogio nĩwe agũthũre rĩu nĩ ndageragia mũno kũ balance andå handũ harĩ- matiga må cene wa gå tindaga magä thiä kwenda tuya guthi kwene muno Ĩĩ. na ni uguthurwo ni mundu na na ni bible Na nĩ maandĩko. ngai arakiona mundu ni wa kumene Ĩĩ. so in that year ri riu niguo njambiriirie ngikombora kanyumba ngiuma kino onoko ndambite kuthamia indo kwene Ĩĩ. riu ngitiga guthi kwa njore na gwa kahehia ngithamira muthiga ndathamĩra mũthega ngĩgĩikara hau ngĩgĩikara hau tũgĩkorana na na andũ angĩ magĩikaraga o hau ngĩigua mburoti ĩyo nĩ ĩrendio Ĩĩ. tondũ kũrĩa kwa mũnaijeria twabundithĩtio imani imani atĩ faith. wakorwo wĩ na ngai rĩ ũnũkũ ndũrĩ o nakĩ njĩra nĩ no Wĩna indo ĩthondekeke. ciothe. wĩna indo ciothe Ĩĩ. rĩu niĩ ndaigua nyũmba nĩ ĩrendio rĩ hau rĩ ah, ngĩũria baũrũ nũ ũrendia nyũmba ĩno Ah, nyũmba ĩno no ũrendia. Mwena Nginya no- ndĩmonage ta ũgũrũkire. Ngĩona Baũrũ andora na tha na ndanjokeire. Akĩmenya mũndũ rĩu agũrũkaga ũũ. Ah, atĩ nyũmba na nĩ ya magana manana ndirĩhĩte na ndĩna kametha kamwe Eh. ngai akĩndeithia mweri wa gatatũ 1999 ngĩona kawĩra ga gwĩka nda- kwanza nĩ backup ndonire Eh. ngĩina rwĩmbo rwa mũndũ wetagwo pasonero ngĩina nyĩmbo ingĩ ci- albamu ingĩ igĩrĩ ngĩona ngiri ikũmi ngĩthiĩ ngĩrĩhaga thirĩ hĩndĩ ndakorwo ndahinga kanyũmba eh. ngĩrĩha gathirĩ mhm. ngĩcoka ngĩthiĩ kĩno ngĩkombora nyũmba ĩngĩ ya ngiri igĩrĩ na magana mana eh. rumu ĩmwe ndarĩ kĩndũ ĩno ĩngĩ no yarĩ na gĩtanda wameraga ndĩ na kĩharo gwakwa ona ndiatinda ona ndionaga maũndũ ta mau eh. ndonaga atä rä u nä ndathiä another level yes. na twabundithä tie atä nä dr wale eh. atä no nginya wä tä kie ngai

niguo ti ndakiuga Ĩĩ. naguo gatwa nä prophet ĩgwa agĩcimairaga and in the month of june god will do something ngĩra andũ ngĩra andũ ngĩra andũ ngiuka tũgĩikara riba na no ikorwo rũri kimaririkanagia juni hĩndĩ ĩyo mathĩna marĩa twĩ namo atĩ gũka riba rũndi ndirikanaga kwĩ hĩndĩ twakinya gwo tũkona tũtikuona tigiti tũkarĩkanĩra rĩu rĩ mũndũ kĩrĩ nakĩo nĩ arehe ũrĩa ũgũcindwo tũgwatha kamarĩ kwanza twathaga na mutumia ũngĩ wetagwo wa koimbeki Eh. Eh. Tũgũra kamarĩ na mũndũ twateithanagia nake mũno ũgwĩtwo mjoro mjoro nĩ mũndũ Warĩ na nduka nene kũu. mjoro angĩonire igana no nginya amenye kana nĩ ndĩrona kĩndũ Eh. okorwo ndionete anjĩha 50 Ehe. twakinyagĩrĩrwo nĩ river road harĩa ciaikarume na kĩ atĩ nĩ ũgũkinya hau

na mjoro Eh. nyimbo ta ici tũrainire haha cia haha thutha rĩ tũtine albamu te wa nyimbo ici cia korazi cia kawaida Eh, mũtunge rĩu cianyu ona tutu ona tukuina cia kawaida Eh. no ndatungire rumwe igiri Eh. icio kitukaina cia kawaida Eh. ah ati when jesus say yes nobody can say- tugithie tukaina Eh. twimbo ta tu ananipenda mwokozi yeye ni mwema 1999 tukiina Yes. album ya githweri na ndio ni kumjoro arutanire na andu a kongo Eh,

riu hau niho twa ni na ndakwira witikie kana urege mundu ndagakararagie kiugo kia mundu wa ngai we itikia Eh. tondu kiaga kuhinga Eh. to niä ndetikirie about mwaka wa is na ngĩtĩkia mweri wa gatandatũ atĩ ngai nĩguo akarekereria irathimo nyingĩ niĩ ngĩtĩkia hindi u mathĩna marĩa twĩ namo ta rĩu tondũ mũhĩko rĩ mũhĩko nĩ akoretwo ena nyĩmbo ciake cia gĩkũyũ ciendagia ũguo arĩ na Eh. tũbeca Yes. mũhĩko ndahoya tigiti hĩndĩ ĩyo Eh. kwaria mũthenya ũrĩa twaikarire atĩ nake na mjoro tũkĩaria ndiru ĩrĩa twĩ nayo rĩ ũrĩa tũrenda rĩ akĩamba agĩtũhe mũndũ merĩ mm. ah, nĩ twakenire mũno ciringi magana merĩ yani o mũndũ magana merĩ magana merĩ 1999 eh. rĩu tũgĩthiĩ gũkĩambia kũina nyĩmbo tũkĩina tũkĩina tũkĩina nyĩmbo icio ciĩtagwo tũkĩina nginya gĩkogo zambe malamu zambe zambe malamu zambe awe na bisowe na to ndio kolo aleluya na tũkĩonio ũrĩa kũina nginya gĩ- tũkĩina Eh. no reke ngwĩre ĩyo yaumire mweri wa juni Eh, na tũkĩnina wiki cho ithatũ nĩ twendetie 1000 copies of cassette gũtiarĩ cd hĩndĩ ĩyo rĩu mbeca nĩ kũgayana mũragayana tũragana tũra tatũ ikwale Ehe. tukiendia tukiendia tukiendia mĩeri ĩgĩthira ĩtatũ rĩ twarĩ holiday mombatha Haya, mwĩ gĩcũa-inĩ? Eni. Ah. Na nĩ ũrĩa twĩ na mbia. harĩa athũngũ maragera tũkagera mũkagera ho magũra kĩndũ tũkagũra mũgetia mĩnathi mũkarikia ah, mĩrica mũgakĩna kiugo kĩa ngai gĩkĩhinga rĩu maica makĩamba rĩu magĩcenjia

Wendo wake nĩ ngakinya igũrũ matu-inĩ ngamuone rĩu ta icio ĩyo nĩyo yarĩ ya gatatũ yakwa. ĩyo yarĩ ya gatatũ Dad for you na yarĩ na rũmbũ rwendetwo nĩ mũndũ wĩtagwo atĩrĩrĩ Ah, we ngai nĩwe waigire tũkwĩhokage na tũkũhoyage kĩrĩa gĩothe tũrĩendaga tondũ waigire tũkwĩhokage na tũkũhoyage kĩrĩa gĩothe tũrĩendaga

tũgĩũka 2001 Ĩĩ. ngĩ- ngĩna nyĩmbo ingĩ hau oro ũguo na itiamenyekire ngĩcoka mwaka wa 2004 tũkiuma na idea ya kũruta vcd twĩna mũhĩko Ĩĩ. tondũ nĩ tuonaga vcd ingĩ cia mabũrũri ma nja Yes. tũkĩũrania tũgwĩka atĩa turute VCD. vcd

tũkĩendia VCD ĩyo ĩgĩũka ningĩ tũkĩanjia kũruta hau nĩho ndacokeire ngĩina nyĩmbo ingĩ ta rĩu ihinda rĩa kinya ngai nĩ agatũma maũndũ magĩrĩre hĩndĩ ĩyo rwainwo mwaka wa 2004 204 Ĩĩ. ũkiuga atĩa ngai nĩ kĩhoti na nĩ aingagia ciĩranĩro iria eranĩire ndonaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhingia ihinda rĩa kinya ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũ hau andũ matimenyaga kuga wega Ĩĩ. wanyita Ehe. Waugire ũguo nĩkĩ? rĩu gwekire ũguo ĩ yes mũtũrĩre nĩ ũrĩ mĩambato na mĩikũrũko Mhm. ĩrĩa we mwene wagereire rĩu nĩ ũndũ tuonire mbeca tũrĩ anini rĩ Ĩĩ. tutiahotire gu- ningĩ gũcimanenji wega Ĩhĩ. twendia kĩmera kĩu rĩ mwamba gũthiĩ tũgĩcoka gĩcũa-inĩ tũgĩcoka no twacokire tũgĩcoka no kũhurũka Ĩĩ. tũgĩcoka tũgĩcoka Mhm. na tũkĩendia mũno kĩendia mũno Ĩĩ. Bi- gu- between gospel nation na ihinda rĩakinya twagire rĩngĩ na gĩcizoni kĩngĩ hau kĩa mĩtangĩko Mm.

ndatungire mũndũ ũngĩ anyimĩte mbia na arĩ nacio arĩ na ngiri igana rĩa bĩbta na ndendaga he ngiri mũgwanja ũkĩmenya ihinda rĩa kinya ĩĩ ngiuga ngai nĩ kĩhoti na nĩ ahingagia ciĩranĩro na ihinda rĩa kinya no agatũma na ngiuga ma ngai nĩ egũthondeka ndatungire icio hamwe ngai nĩ egũthondeka ũgatũgwetera tondũ tũticiũĩ we wacigweta ũguo tondũ nĩ ũciũĩ rĩu no ho ndatungire rwĩmbo rũngĩ rĩu kuma ihinda rĩa kinya hmm. Ngai nĩ egũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra we nĩ kĩhoti wa mothe nĩ egũtuĩka mũndongoria nĩ egũthiĩ anyitĩte guoko Ngai nĩ egũthondeka njĩra harĩa hatarĩ na njĩra Wow. ona ingĩkorwo nyonagwo ta njerekeire gũthira nĩ ũndũ wa mbara kũingĩha nĩ njũĩ ndĩ mũrathime Ngai wakwa ndakandiga

rä ruo ndaiguire ruo ndaiguire ruo ngoro Ĩĩ. no niä ndianegenire Ĩĩ. Kĩ- lesson yakwa nä ä no hä ndä ä yo wä moritå-inä mau rä ugaga atä a yes thĩinĩ wa proverbs 1821 yugaga hinya wa gũtũũra muoyo na gũkua wĩ rũrĩmĩ-inĩ Yes. hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũkawa njĩtereire mũrata wakwa ndĩmũkombe ngiri na ndingĩrĩa kĩndũ tondũ ndingĩhota kũrĩha Yes. na ndĩrona andũ makĩrĩa magĩtigagia ĩĩ

Rĩrĩa njagĩte gĩa kũrĩa ona ngaga gĩa kũnyua, na ngona andũ angĩ makĩrĩa ona ningĩ makĩnyua, ngahoya Mũrungu andeithie na no njetagĩrĩra mũthenya wakwa wakinya. Yani nĩ waigua kwĩyũmĩrĩria. Ĩĩ nĩ wakinya. Rĩu ona kĩrĩa warũgĩrĩra rĩ nĩ kiugo kĩu next after mũthenya wakwa wakinya. Mũthenya wakwa wakinya na ndĩ na ma nĩ wakinya. Ngai anjehererie kĩeha nĩguo ahe gĩkeno. nĩwaigua he andũ angĩ handũ andũ menete mũno akauga atĩrĩrĩ niĩ njũkĩraga tene ngacaria kĩndũ gĩa kũrĩa ndona cio mũthĩ ngoiga rũciũ nĩ rũkerĩrĩra ndutaga wĩra mũnene kamũcara kaigoto nongera ngai nĩ wega nuona it is to be positive minded yes rĩu nĩwona ona nĩnjũ nĩ ũraigua rũgĩ kũrikĩrĩra wa- Eh, wona situation yes, yes, ũguo yes. maũndũ macio ndaugaga ti ma gwĩtungĩra Aca. na nĩ ndagĩthire rĩu ngai agĩkĩanjia kũhingũrĩra maũndũ ma kuma hau rĩu makĩhingũka rĩu biũ Eh. makĩhingũka makĩhingũka kuma hau rĩ nĩ ndagĩthire ngĩina nyĩmbo ingĩ ngĩina rũmbe rũngĩ rwĩragwo tũrathimanĩrie hamwe tũrathimanĩrie ithuothe ngai mwene hinya nĩgetha tũhũthanĩrie mĩrigo ya mũtũrĩre tũrathimanĩrie Yes. ngĩthiĩ na mbere ngĩcoka ngĩina rwĩmbo rũngĩ rwĩtagwo rĩrĩ 2008 ngĩina rwĩmbo rwĩtagwo tumĩte kũraya tũgĩkinya haha nĩ ũndũ wa hinya witũ nĩ ũndũ wa hinya wa ngai rĩu nĩ kũririkana rũgendo rũrĩa ũkĩte ngona rwĩmbo rũu nĩ rũjugaga atĩrĩrĩ twanathiĩ magũrũ nyũmba tũkahingĩrwo tũgatheka maũndũ macio mothe nĩ Ĩĩ. nyonete niĩ nginya ngĩti nĩ hingĩirwo nĩguo ngwĩrire Ĩĩ. ta rĩu kwĩrĩ twathiaga magũrũ mũno mũno mũno nĩ twanathiĩ magũrũ kuma ũthĩrũ twĩna Isaac Kahũra yes

ndukanakinye muico mm. na ndukanone ati andu makumena gutiri mundu wenda wina thina ri tiga ku andu ni makumenete marakwenda niki eh. na bible niguo yugite ati mundu muthini amenagwo nginya ni andu ao mhm. ati makiria arata ake yes kwanza githu kiugaga ati ngia ri ngia mm. mm. ngia imenagwo nginya ni andu ao makiria arata ayo mamĩũragĩra akageria kũmakinyĩria ciugo no nĩ methiĩrĩire Ĩĩ. ũguo mũndũ ũtarĩ kĩndũ ndũkauge andũ matirakwenda ngai nĩ oĩ atĩ mũndũ ũtarĩ kĩndũ ndendagwo Yes. koguo we tiga kũnyitwo nĩ stress cia kũmenwo nĩ andũ anyu kũmenwo nĩ arata kuonwo ta ũtarĩ menya nĩ kũrĩ ngai wa ihinda rĩngĩ Ĩĩ. kũu nĩkuo warĩ na indo igĩthira unu kwarĩ na indo igĩthira nĩ kũrĩ ngai wa ihinda rĩngĩ rĩu nĩ twagĩthire na mbere ngĩkĩina nyĩmbo mhm. ngĩina nyĩmbo au ngĩina rwĩmbo rũngĩ rĩtagwo rũciũ rwakwa nĩ rwega rũciũ rwakwa nĩ rwega gũkĩra rũciũ rũu nĩruo rwĩmbo rwaku rũrĩa nyendete biũ nĩ kwĩha hinya Unu ni ndirwendete. Yeah, I know. Aranjira. That is my testimony. Rucio rwakwa ni rwega gukira umuthi. Tamainira maigwe. Rucio rwakwa ni rwega gukira umuthi. na gũtirĩ ũndũ ũngĩgiria ngakinyanĩra wĩna irathimo ona gũtherema mũno na gũtirĩ ũndũ ũngĩgiria ngakinyanĩra no nginya wone Yes. nĩgetha wĩgwatĩre Ehe. kĩu ũtonaga ndũngĩgwatĩra iburahimu erirwo o harĩa maitho maku megũkinya Yes. kũu nĩ ngũkũhe Eh. ũguo ũngĩaga kuona gũtherema ũngĩaga kuona gũtonga ũngĩaga kuona kũneneha ndũngĩthiĩ na mbere Eh. you cannot continue na we mwene ũkeyugĩra atĩ ũkerathĩra atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩgiria ngakinyanĩra tondũ nĩ ndĩhokete ngai ti kũrarĩra kũngĩtũma atĩ rũciũ rwakwa rwage gũkinyanĩra ona caitani ti kwaga Ĩĩ. ti kũmenwo Yes. gũtirĩ ũndũ ũngĩgiria rũciũ rwakwa rwage Gũtirĩ. gũgakinya ũrĩa ngai Gũtirĩ. endaga

na reke ngwĩre niĩ njũĩ o ũguo ndaugire mũthenya wakwa wakinya na ndĩna mũthenya wakinya nĩ wakinya ĩĩ nĩ wakinya no rĩu gũthiĩ atĩrĩrĩ no nginya ũkorwo na expectations kana matanya ĩĩ ma ũ- ũratanya gũkorwo na kĩ kĩu nĩkĩo gĩtagwo kĩoneki kũrĩa gũtarĩ kĩoneki andũ nĩ gũthira mathiraga yes na no nginya ũkorwo na kĩoneki kĩa rĩrĩ ithuĩ nĩ gũthiĩ tũrathiĩ na ndathiĩ kũna Ĩĩ. ndakinya kũna so my issue is mũndũ atige gũkua ngoro na ndũgeterere kwenkarĩjwo nĩ andũ matana kwenkarĩji we wĩĩkĩre hinya Nĩguo. daudi rĩrĩa ndakũhũrwo nĩ andũ tondũ indo ciothe nĩ ciatoho nginya atumia rĩ maandĩko maugaga nake daudi akĩĩkĩra hinya thĩinĩ wa ngai koguo we nĩwe mwene hinya Of ũrĩa course, ũrabatara of course. gũtinda ũkĩra andũ ĩ, njĩkĩra hinya njarĩria Ndĩrauga ndiona njĩra mũndũ wa kũnjarĩria ndiona mũndũ wa kũnyũmĩrĩria we amba wĩyũmĩrĩrie ona angĩkorwo he mũndũ ũngĩkũmĩrĩria no ndarĩ hakuhĩ na He mbica. ndangĩkũmĩrĩria ũrĩa ũngĩyũmĩrĩria we of course Yes. ona kũhoya rĩ tũrutagwo atĩrĩrĩ mahoya marĩa makũhoerwo nĩ andũ rĩ Ĩĩ. nĩ magũgũ support tu Ĩĩ. mahoya marĩa mean Nĩ maku we mwene. we nĩwe ũkwe- ona itua yes rĩu rĩ nĩ twakiumire hau tũgĩgĩthiĩ ngĩthiĩ na mbere ngĩthiĩ na mbere ngĩthiĩ na mbere ngĩgũka nyinĩte nyĩmbo ingĩ nyingĩ thutha ũcio ngĩina rwĩmbo rwetagwo ah, nĩ ndainire rwĩmbo rwa horo wa mũcene mucene mũcene mucene uyu umwe ndũĩ andũ nĩ marĩ- Wawĩrire atĩa? Ĩni. Ĩni, yes. wawirire atia mucene tondu Tondũ ndagaithere ndona andũ- mucene ndona andũ nĩ marĩ mũcene mũingĩ mũno yes na mũcene rĩ ndũkorwo wĩ wama Mm. na ti mwega rĩu ngiuga atĩrĩrĩ ndũngĩgunĩka na kĩndũ ndũngĩheo ngerenwa nĩ ũndũ wa mũcene mũingĩ ona kũiganĩrĩra igenyo andũ arĩa wanahĩtithanio kamaconorithia Ũka, andå arä a wanahätithania ũkamatigithania ũkakua ũka- ruo rå å gakorukua maita å guo må cene nä kå handa atiriri kai wari murakaru Ha- reke njuge ndarĩ mũrakaru nĩ ũndũ wa ũrĩa ndona andũ makĩbehave na mũcene Ĩhĩ. no hatikĩrĩ mũndũ agũcukĩte handũ we no wage akũhĩtithania gũcukwo akũhĩtithania na mũndũ ona no okay nda- rĩu nĩ- ndũĩ ũkĩina rwĩmbo rĩ no nginya ngai agũteithia gũkabaĩria nyingĩ Eh, ningĩ no nginya ambe akorwo akũhutithĩtie ũndũ ũcio Of nĩgetha course, ũine nĩgetha na warie. kiri. maũndũ mangĩ rĩ, maũndũ mangĩ tũgeraga nĩgetha tũ- ngai atũhe samoni ya Nĩguo, kwaria. nĩguo, Yes, of ĩhĩ. course.

cia ndau cia 2018 ĩtuĩte rwĩmbo rwĩtagwo "Ah, nĩngũhotana nĩ ũndũ wa hinya wa ngai ĩndingĩconoka tondũ ndĩhokete ngai mbarati yakwa nĩ ngai mũndũ ĩrĩri ĩna ndahotagwo ona niĩ ndingĩhoteka Wow, wow. rĩu kũ- kũina nginyĩtie hau Yes. na nĩngĩkoretwo ndĩ ũtungata-inĩ

na na nona ngai andeithirie ngĩina rwĩmbo rũu na nyĩmbo icio tondũ ciarĩ kenda rĩ Mm. ndacitungire ũtukũ ũmwe Ũtukũ ũmwe. ũtukũ ũmwe ngĩthiĩ ũguo taũni ndaikara handũ hetagwo ngomba rĩ Ĩĩ. ngĩtunga rwĩmbo rũmwe hanini ngĩtunga rũngĩ ndoka hwainĩ rĩ ngĩtunga hanini ngĩtunga hanini ngĩigua ndanoga Ĩĩ. ngĩkoma ũtukũ no ngĩigua ndĩ na kĩndũ gĩ thĩinĩ wakwa ngiũkĩra thinacara ndokerio nĩ thimũ ndathiĩ hau cemborumu rĩ ngĩ- ngĩtunga rwĩmbo ngĩtunga no ndatunga ciakinya kenda ngĩigua ta he kĩndũ kĩoima ĩĩ ũguo ndũĩ nĩ wa ngai yes koguo ngwenda kuga atĩrĩrĩ ngai angĩkorwo nĩ niĩ atuĩte ũguo atuĩte ũguo ngai anduĩte ĩĩ o nawe no agũtua ũguo atuĩte eke ngũcokie thutha hanini Ĩĩ. he rwĩmbo watũinĩra rwega mũno watwĩra watungĩire harĩa mũkawa all sorts yes ũingĩrĩte ũguo ũgakora andũ othe nĩ kũrĩa mararĩa nĩ Yes. kũnyua maranyua no we ndũngĩhota kũrĩa na ndũngĩ afford kĩu mararĩa hihi nĩ wakĩroraga nginya nguo iria mehumbĩte Yes. ũgakĩona ndũkinyĩte kũ- kwĩhumba tao kana ndũkinyĩtie kĩrathi kĩrĩa marĩ correct kwĩna andũ aingĩ mũno mũno me ihinda-inĩ rĩu tha ici yes na ũndũ ũcio nĩguo maragerera kwa ndagĩka ĩno mm. we nĩ wahetũkĩire ũndũ-inĩ ũcio ihinda Yes. rĩrĩa rĩagĩrĩire Mm. na ũkĩhetũka ũndũ ũcio na rĩu ũrĩaga kĩrĩa wenda Ĩĩ. ona tũgũikarĩte thĩ ũkanjĩra ndwendete ndwe- rĩu ndũrĩaga nyama Ĩĩ. ndaringithania kaũndũ karĩa ũnjĩrire rĩrĩa thikũ icio nyendaga nyama na karĩa ũkũnjĩra nĩ ũkũroraga nyama iria ũkona Ĩĩ. no ndĩcicokereiria nyama Ah, ndakwĩra ngai rĩu rĩ hena andũ aingĩ mũno maragerera kaũndũ kau yes na hihi nĩ monaga ta ngai amathũire Mm. kana makarigwo kana nĩ harĩ hĩndĩ ĩgakinya tũrĩage na tũkanyua na tũkehumba wega Yes. nĩ ngwenda warĩria andũ acio niĩ nguga maũndũ atĩrĩrĩ mhm. he maandĩko nyendete mũno mũno yes. my favorite scripture yes. not only but ndĩ maandĩko maingĩ nyendete mm -hmm. no nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo faith mhm, wĩtĩkio wĩtĩkio nĩguo ũtũmaga mũndũ aume hau arĩ athiĩ hangĩ yes. tondũ thĩinĩ wa ngai rĩ mm -hmm. nĩ kũrĩ maũndũ marĩa meranĩirwo nĩ ngai kuri andu aria mamwihokete mm. na maundu macio meraniirwo kuri andu aria mamwihokete ri no nginya umetikie mm. nigetha riri nigetha mahinge na makinyanire yes na kiria gitumaga andu aingi mage witikio ri ni kurora maundu maria mamarigiceirie ihinda riu magakua ngoro ũgakua ngoro Ehe. nĩ ũndũ wa the situation and the condition that you are in kana kũgeria kwĩiganania na andũ arĩa me level-inĩ ya igũrũ gũkĩra e, ũkona atĩrĩrĩ na mostly mũno mũno o- no- no- nĩ- wa- kwĩiganania nĩ kũmwe no ũkamba ũkerora atĩrĩrĩ niĩ rĩ ũngĩnjĩra atĩ no ndonge rĩ kana no ngĩe ngari yakwa rĩ niĩ rĩu ndute kũ no ũtacenjetie meciria kuga no ta rĩu nĩrĩa ndagĩire ngari yakwa ya mbere rĩ ndeyũririe atĩrĩrĩ ndeyũragia ingĩgĩa ngari rĩ nĩ ngiri magana mm-hmm. mm. na ngari gwĩkĩra maguta no njĩkĩre 500 yes. na hĩndĩ ĩyo tigiti nĩ igana gũthiĩ taũni eh. rĩu rĩ ingĩrĩhaga nakĩ ona nĩ yakĩ ii nĩ yakĩ nĩ goro no mũthenya ũmwe gĩkira ngiuga atĩrĩrĩ no ndendaga no ngona ta itangĩhota mm. ngĩyũria atĩrĩrĩ aya mena ngari bara rĩ

kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa nĩkĩ tondũ rĩrĩ nake ona akĩmenyaga atĩ mwĩrĩ wake watariĩ ta ũrĩ mũkuũ nĩ gũkorwo ũkũrũ wake warĩ mĩaka igana rĩmwe na amenya atĩ nda ya sara nĩ yathirĩte hinya wa gũciara-rĩ ndaigana kũnyihanyihĩrwo nĩ wĩtĩkio

eh, niĩ gwitũ gũtirĩ mũndũ wĩ ngari ingĩ gĩa atĩa koguo ndũngĩtĩkia niĩ ah, ndĩna eh, thaa ici mathĩna marĩa tarĩu no ũkorwo kwĩ mũndũ wonete mathĩna maingĩ mũno nĩ ahingĩirwo nyũmba ona nguo ndarĩ ciana nĩ nyingate cukuru atĩ kũhana gũtariĩ ũcoke ũigue mũndũ ũrakwĩra ngai nĩ ahotaga Ĩĩ. ũngĩrigwo arahota Nga- ũkona haha ndi ngai ndangĩnduta Ĩĩ. nĩ ũndũ wa rĩrĩ the condition ĩrĩa Yes, wĩ nayo yes. maũndũ marĩa marathiĩ na mbere your background kũrĩa umĩte na kĩrĩa wĩ nakĩo na your qualifications ũkona ta rĩu mwana wa ng'ania rĩ onire wĩra bengi tondũ nĩ athomete we no wandĩke ũcio mũthomu yes koguo ndĩrenda kwĩra mũndũ etĩkie ngai na ũkorwo meciria maku me positive towards success wow. na ũcoke wage gũkorwo na mĩario ya gwĩkas mm -hmm. ciugo iria mũndũ aragia mm. nĩcio cituĩkaga yes maumĩrĩra ma kĩrĩa ũkona the results of your words kana mũtũrĩra ona mũtũrĩra wa mũndũ rĩ nĩ choice iria ũmĩkaga nĩ ciugo iria ugaga nĩ ũrĩa wĩtĩkĩtie ũndũ ũtetĩkĩtie ona ũngĩrĩra ndũngĩona ndũngĩwona wow thank you na nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria

Ngwĩrĩre mburoti ĩkũrĩa mwena wa Kenyatta Road kilomita ithatũ tu kuma harĩa Muigai Inn, Thika Super Highway, kwĩna maĩ na thitima na mburoti ĩyo no wake nyũmba ya gũkomborithia na no wake nyũmba yaku ya gũikara na kwĩna bypass nene mũno mũno ĩrĩa ĩikarĩire mũgũnda ũcio ĩtagwo Greater Eastern Bypass. Wĩ thĩinĩ wa Greater Eastern Bypass mburoti icio cinyitanĩte haha kwa haha na mũgũnda ũcio na ĩyo nĩ eh, Greater Eastern Bypass nĩyo ĩnyitithanĩtie Thika Road na Kangundo Road eh, nĩ 1.8 million deposit ũrĩhe na mĩeri ĩtatũ peke yake na namba ya Tayari Land and Housing Limited ĩ hau kĩanda na maraiga tuko tayari nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ wegwatĩra mburoti rĩu tũngĩcemania nawe kũ niä nyonekaga o gå kå andå-inä na tondå nä gwakegä ire na mä aka mä ingä andå kuonana na matekuonana physically yes

829126 829126 ĩyo mũndũ no anyite nayo na tukiaranirie na tukirute wira wa ngai yeah. ngai witũ amũrathime muno na ngĩhunjagia o gũkũ bũrũri wa kenya na mabũrũri marĩa mangĩ mwathani arakĩndũma koguo ũngĩtwo ndĩna atungatĩri aingĩ mũno matwĩroragĩra mm. ũngĩtũma kanitha nĩ ũthiaga kũhunjia nä thiaga kå hunjia må no Yes. na still nä ngoragwo na i have a worship ministry Yes. ĩtagwo elohim worshipers and singers movement Yes. thiaga tå geka worship ya ithaa rä mwe na nuthu Mm. twerekereirie ngai Eh. gũtirĩ mahunjio mũthenya ũcio na na rĩrĩa gwatuĩka nĩ kũhunjia tũkahunjia Wow. Ĩĩ, Okay. yes. Na nĩ tondũ nĩndĩrakĩmenya nginya kwĩna atungatĩri matwĩroragĩra kuma kũrĩa mabũrũri ma nanja. Yes.

ah, gataro ga kezia yes ngai arokũrathima nawe amen na athiĩ na mbere na gũkũhingũrĩra mĩhaka amen na atũme maũndũ marĩa wĩkaga Ĩĩ. mathiĩ na mbere magĩtĩkĩrĩkaga amen na maũndũ mau wanjĩra rĩ Ĩĩ. ona rĩa tũtegũkĩte haha rĩ Yes. nĩ ngũmekĩrĩra mũno nä kå Ĩĩ, mũno, mũno, mũno. I will do that. kwä ragwo nä ngä korwo ndä må nini gå gå kä ra no ngå tare na history ya ministry yakwa no ngakũgweta

nĩ ũndå waku gũtuĩka mũrata wakwa mũno na niĩ ngũtigĩrĩra atĩ ngoro yaku ĩna hinya ndĩmĩkaga cua atä ngoro yaku ndäramä irio o må thenya nginya änore ĩnenehe ĩingĩhe ũtuĩke mũndũ wĩna hinya ũkorwo wĩna more power nĩgetha ũhote gũbĩcana na mũtũrĩre nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gatarũ ga kezia thiĩ na mbere na kũhunjia gatarũ ĩraga andũ merorere gatarũ arĩa othe makwenda gũkorwo me uh, inspired